קען איינער געקומען צום בארבער זיך שערן? ווי נאר ער זעצט זיך אראפ, ממש פאר ער הייבט אן, זאגט אים דער בארבער, ווילסט זען די נארישסטע יונגעל אין דעם שטאט? איך זאג דיר דא דרייט זיך ארום יעדן טאג א יונגעל, איך זאג דיר די טיפשות אין דעם יונגעל דאס זעט מען נישט, ווארט צו, און מען זעט דאָס אינגעל דרייט זיך דרויסן, און דער באַרבער שרייט אים, יינגעלע, יינגעלע, קום אַריין, קום אַריין! שוין, ער קומט אַריין, די אינגעלע קומט אַריין, און דער באַרבער נעמט אַרויס פון טאַש אַ דאָלער מיט אַ קוואָדער, און זאָגט, יינגעלע, דעם, וואָס איז טייערער, קענסטו נעמען. די אינגעלע גיט אַ קוק, ער גיט א כאפ די קוואדער, ער לייגט עס אין זיינע טאש און לויפט ארויס, און דער בארבער זאגט פאר דעם מענטש, דו זעסט? פאר אזא נארישקייט פון א קינד, הע, ער ווייסט נישט אז די דאלער איז טייער, ער איז נישט צו גלייבן. דער מענטש איז געגאנגען, ער האט געענדיגט, ער האט זיך געענדיגט שערן, ער גייט, אפאר וואכן שפעטער קומט ער נאכאמאל זיך שערן, ער זעצט זיך ווידער אראפ דארטן, און עוד חו די זעלבע מעשה, דער בארבער זאגט אים, איך וויל דיר ווייזן די נארישסטע יונגל אין דעם געגנט. זאגט וואס? די זעלבע יונגל? זאגט ער, יא די זעלבע יונגל, יעדן טאג מיטן זעלבן מעשה, יונגעלע יונגעלע קום אריין, העפט קוקט אים אריין, און נאך אפאר מענטשן האבן שוין געוואוסט פון דעם יונגל צו זאגן און אלעס לאכט שוין, און דער בארבער עוד חמור די זעלבע מעשה, ער נעמט ארויס א דאלער אין איין האנט, א קוואדער אין די אנדערע האנט, און ער זאגט פאר דעם יונגל, יונגעלע, די וואס איז טייערער קענסטו נעמען, און יונגעלע געבט א קוק, כאפט דעם קוואדער און ער לויפט מיט דעם, און אלע שיסן אויס פאר געלעכטער, ס'איז ממש פרייליך דארטן. דער מענטש האט שוין ממש רחמנות געהאט, ער האט שוין געשוינט דעם קינד, נעבעך, העע, די לאגע לקויות, סך הכל האט מען צוגענצן דעם קינד און מען דארף אים מסביר זיין, מיין טייער קינד, הער אויף, דער קוואדער איז ביליגער, דער קוואדער איז נאר א קוואדער, ס'איז נאר א פערטל פון דעם דאלער, נעם די דאלער! ער לויפט ארויס און ער זעט טאקע ווי דער קינד קומט ארויס פון א קענדי געשעפט מיט א גרויסן קענדי און נאך עפעס א דרינק אויכעט, ער זאגט אים, יונגעלע טייערע, איך בין פריער געווען דארטן אין דעם בארבער שאפ, איך האב געזען וואס הרב זיוני איז דערמאכט מיט. זאג, דו ביסט נארמאל? דו ווייסט נישט אז א דאלער איז טייערער ווי א קוואדער? נעם דעם דאלער, וואס נעמסטו דעם קוואדער? דער אינגעלע קוקט ארויף אויף דעם עלטערן מענטשן און זאגט אים, ששש! הער אויף! די סעקונדע וואס איך וועל זאגן אז א דאלער איז טייערער, ענדיגט זיך דער געים, איך העל שוין מער גארנישט קענען באקומען, איך כאפ וויפיל קוואדערס איך האב שוין אזוי אוועקגעלייגט, צווישן אפאר יאר אזוי, זיי לאכן און איך דערווייל לייג אוועק נאך א קוואדער, נאך א קוואדער, נאך א קוואדער. רבותי, אסאך מאל ווען מען טוט געוויסע פעולות אויף דער וועלט, אין דעם עולם הגשמי, אין דעם עולם השקר, זעסטו אפשר אויס ווי א געלעכטער, זעסט אפשר אויס ווי א מאדנע מענטש, וואס מאכסט זיך נאריש, וואס ביסט עפעס אזוי הייליג, הער אויף, ס'איז נאר א וועלט, קוק, דער עולם דרייט זיך, דער עולם פרייט זיך, ס'איז דא א וועלט, מען קען זען, מען קען קוקן, מען קען מאכן א לעבן, קומט דער ערליכער איד און ער קוקט אוועק. און ס'קען זיין אז דא זעהט ער אויס ממש ווי, אסאך מאל זעהט ער ממש אויס נאריש, וואס מאכסט זיך נאריש, לאז! ס'דא טייערערע זאכן ווי די כבוד וואס דו האנדלסט זיך איין. אבער אין די זעלבן צייט ווייסט מען אונז אידן, דו ווייסט וויפיל כבוד'ס כ'האב מיך שוין אוועקגעלייגט? דו ווייסט וואס איך לייג מיך אוועק? דו ווייסט אז יעדע מאל וואס איך בין זיך מתגבר, שמירת עיניים, איך בין זיך מתגבר אויף א זאך, ס'איז יתכן אז מענטשן לאכן פון מיר, ס'קען זיין אז אסאך מאל מיינע נענטסטע פון מיין משפחה לאכן פון מיר אסאך מאל, ווי איך געב מיך עפעס אזוי אכטונג ביי א שמחה אדער וואס, אוועקצוקוקן, נישט דא. דו ווייסט נישט וויפיל כבוד עס איך האב מיך שוין אוועקגעלייגט, דו ווייסט נישט וואס איך האב געהאט, אויב אונז וואלטן מיר עכט געוואוסט וואס אונז טוהן אלץ פארדינען, מיט יעדעס מאל וואס אונז קוקן אוועק, וואלט אונז געווארן אזויפיל לייכטער אין דעם ענין.